Ышанып тапшыралар иде име башларын? Әйе, әйе. Курыкмыйлар иде.
Курыкмыйлар иде. Берәүен дә колагын да кисмәдең име? Булгала бит.
Хакы да бар, конечно. Но чәчле буласың килсә. Бер нәрсә дә жәл түгел. Тиз генә чыгып китергә кирәк икән. Тиз генә сиптереп алдың. Төпләрен Э, ингер меңгер китердең акыллы буласың киләтсә кисмисең инде җаным
кайнар сәлам барыгызга да бу димәк дип аталган подкаст аның алып баручысы мин илүзә касыймова һәм бүген бездә кунакта татарстанның алтын куллы чәч хәвәсе стилисты гөлназ сафина гөлназ сәлам ай сәлам шундый приятный рәхмәт э, ни өчен шулай дип әйттем чөнки күп кенә татар җырчылары, татар артистлары һәм гомумән танылган шәхесләре нәкъ менә сиңа үз чәчләрен, үз башларын ышанып тапшыра һәм нәкъ менә сиңа йөри. Ничек ул шундый танылган чәч хәвәс булуы, үзеңне шундый текә кеше итеп хис итәсеңме?
Юк, мин үземне текә итеп хис итмим, миңа шундый приятно. Без алар белән башта теге сарафанное радио дип әйтим инде, берсе кисте, икенчесенә әйтте, өченчесенә әйтте. Алар бит инде тоже бер-берсе белән э, аралашып торалар. Аннан соң барысы белән дуслашып китеп, шулай иттереп э, йөри башладылар миңа. Ә ничә ел менә син әлеге өлкәдә, әлеге һөнәрдә дип әйтик?
Унбиш ел дип әйтергә була инде. Э, мин бәләкәйдән үк сөйләсәм ярыймы? Ярый, ярый.
Бәләкәйдән үк әнинең чәчен кискән корый дөрим дә, өйгә кайтып йөгереп йөгереп керә дөрим дә, тизрәк курчакларның чәчен кисә башлый дөрим. Садик вакытында. Аннан соң инде Өченче, бишенче классларда күрше бабайларның чәчләрен кисә башладым. Тугызынчы класста кызыга башладым, курсларга йөрисе килә башлады. Әни мине парикмахер курсына бирде. Ә, Шуңардан соң инде тугызынчы класстан параллель класстагы кызларның чәчләрен кисеп, быяп, акча эшли башладым үземә шулай тугызынчы. Ышанып тапшыралар идеме башларын? Әйе, әйе. Курыкмыйлар иде.
Курыкмыйлар. Берәүнең дә колагында кисмәдең, име? Булгала мин. Искәртеп узырга кирәк, безнең сораулар алынды төрле кешеләрдән, төрле җирләрдән җыелды һәм нәкъ менә актуаль, э, нәкъ менә кызыклы сорауларны без бүген бирергә әзербез э, Гөлназга. Гөлназ үзе дә әзердер дип уйлыйбыз. Шуңа күрә без башлыйбыз. Беренче сорау. Э, әйтәләр бит әле, менә хатын-кыз өчен чәч ул ниндидер мистик, шундый сихри, шундый сәер нәрсә дип әйтик инде.

Чөнки үзем дә бәләкәй чактан ук майлардан төрле маскалар ясый идем, үләннәрдән ясый идем. Горчица белән чыннан да файдалы, ләкин ул чәчне үстереп җибәрә, кан йөришен, башта кан йөришне тизләтә. Чәчләр үсә башлый яхшы итеп. Аны күп кешедән ишеткәнем дә бар, ләкин аны атна саен ясарга ярамый, ике атнага бер, айга бер ясап торырга кирәк. Кайбер кешеләрнең баш тиресен корыта башлый һәм шуннан э, кавык чыгуы мөмкин, э, чәч, чәчләр ватыла башларга мөмкин. Һәрбер әйбернең, һәрбер масканың Чамасын белеп кенә кулланырга Әйе, кирәк. әйе, Мгм. әйе. Ә менә кавык дип әйттең бит әле, ул кавык нәрсәдән барлыкка килә? Һәм аны бетереп буламы? и шартларында дип әйтик инде баш баш тиресе корыса шуннан э, тире корый да һәм э, куык чыга башлый төрле шампуньнар бар бит инде аптекада аптечный шампуньнар белән дә бетереп була мне кажется лучше аптекадан наверное алып Әйе, мин дә шулай дип уйлаган идем. Менә күп кенә кешеләр сорый, э, против перхоти дип саталар бит инде алар, димәк, файдалы барыбер теге тәэсир итәләр инде, әйеме? Тәэсир, әйе.
Кычыткан сулары, шулай ук менә син әйткән идең, маскаларны ясарга мөмкин төрле үләннәрдән дип. Әйе. Үләннәрдән төнәтмәләр, алар шулай ук файдалымы чәчләргә? Чөнки кычыткан белән югач, ул ничектер әллә нинди гейләнә сыман.
Мин дә аны сиздем. Әйе, үләннәр кычыткан, пижма, әрекмән үләннәреннән башына чәй катып торсаң, чәч төпләре ныгая. Хәм күбесенең күп кешенең бит инде чәче коела хәзер бигрәк тә коронавирустан соң күп кенә кешеләр моның белән күзгә күз очрашкандыр чәч коелуы тукта тукта торган мөмкин менә үлән сулары димәк үлән суларын авылга кайткач ясап башны юырга кирәк икән яхшы мунчада ә чәчләрнең менә формасын үзгәртергә мөмкинме әгәр дә мәсәлән ул күдрә ди аны туры гына иттереп яки туры икән күдрә иттереп берәр төрле теге плойкалардан башка үтүкләрдән башка үзгәртергә мөмкинме юкмы ә, безнең заманада ха төрле юрны үзгәртергә була дип уйлыйм мин чәчне үзгәртеп була әгәр дә бөдрә икән кератин кератин составы белән турайтырга мөмкин Ләкин ул кератин составы бер 3-4 айга җитә. Аннан бит инде төпләрдән бөдрәләр кире килеп чыга. Аннан соң төпләренә тагын кератин составы белән турайтып торып була. Кемнең бөдрә, кем туры туры чәч тели. Вот. Кератин составы белән турайтып була. Ә инде кемнәр күдрә чәч тели, бөдрә чәчләр, алар инде химия ясыйлар. Химия ясыйлар, әйе, хәзер бит э, бик күп химия төрләре бар. карвинг төрле төрле анда ә менә аерым сөйләргә кирәк химия кератин ботокслар алар чәчкә начар тәэсир итмиме алар файдалымы яки киресенчә зарарлымы юк алар начар тәэсир итми алар файдалы дип әйтә алам ләкин Төрлесе була. Арзан продукцияләр дә эшлиләр икән мастерлар, алардан бозылырга да мөмкин чәчләр. Мастерлар кыйммәтле материалларда эшләсәләр, ул материаллар, әлбәттә, әйбәт һәм чәчне алар дымлылыкны саклый, кератин белән наполняет. Һәм һәрбер чәч бөртекләрен пленка белән окутывает инде ага. э, кератин ботокс ламинирование биоламинирование алар бик э, яхшы тәэсир итә чәчкә э, шулай ул процедуралар белән чәчне үстереп тә була ә профессиональ уход дип әйтәләр бит инде ул чынлап та профессиональмы һәм бирегә нәрсәләр керә ул чыннан да профессиональ ә, анда берничә этаптан тора ул. Маска, кератин, кайбер э, процедуралар җиде төрле маскадан торырга мөмкин. Аның э, үзенең шампуне бар для глубокой очистки, бөтенләй чистартып, э, тирене чистартып, баш тиресен чистартып, э, чәчләрнең кутикулалары ачыла. Хәм шунда маскалар белән, кератин белән э, тулыландыра чәчне. Аннан соң инде соңгы этапларында шул э, чәч бөртекләре ябыла. Хәм э, шул маска бер 2-3 айга җитә. 2-3 ай саен яки бер ай саен ясап торырга кирәк. Ә ни өчен шулай кыйбат? Монда инде шушы продуктлар кыйбат булган Әйе, чөнки
материаллар бик кыйбат һәм вакыт бик күп вакыт таләп итә бу процедуралар өч сәгать дүрт сәгать биш сәгать һәм менә күп кенә кызлар бездән инде сорадылар яздылар бигрәк тә мәктәптә укый торганнар чәчне көн саен үреп йөрсәң ул чистарак сакланамы диләр Миңа калса юк. Юк. Ул бит э, һәрбер кеше үзенчәлекле, һәрбер кешенең э, кожасы төрле була. Сухая кожа, жирная кожа. Әгәр дә синең э, жирный икән кожаң, атнага 2-3 тапкыр җуып торырга кирәк. Әгәр дә коры икән, 1-2 тапкыр җитә. Көн саен җуырга кирәк түгел, чөнки чәчләр ватыла башлый, әйткәнемчә. Ә көн саен майланса нишләргә? Көн саен майланса. Ну, көн саен җуырга инде көн саен майланса. Главное корытмаска башны. Баш тиресен корытмаска. Чәчләре сирәгәя башлаган иратлар бар безнең. Менә аларның ул нәселдән киләме һәм бу әйбер белән көрәшеп буламы? Кайбер кешенең нәселдән килә, кайбер кешенең витамин җитмәү э, сәбәбе. Шуңарга мин кайбер егетләргә трихологка барырга кушам. Трихологлар анда анализларны алып, карап, советлар бирәләр инде. Маскалар әйтәм, үземчә никотиновая кислота яки менә шул горчица белән шул маскаларны тәкъдим итәм һәм алар ясыйлар. Кайбер кешеләрнең, кайбер ир-атларның чәчләре үсә дә башлый. Кайберләрнең кемнең нәселдән мне кажется, ничего не поможет. Пересадка волос. Бездә бит инде менә ха Казанда да ачылды, Төркиядә башланган и ул процедуралар. И минем һәм минем күп егетләр менә Төркиягә барып кайтырга кирәк, чәч үстерергә кирәк дип. Хәзер барасы юк.
Хәзер барасы юк, әйе, ха Казанда да ачылды, төрекләр ачтылар шундый э, салон. Чәч үстерәләр, пересадка волос, орттан алып өскә куялар. Аның хакы да бар, конечно. Но чәчле буласың килсә. Нәрсә дә жәл түгел. Әйе. Ярый. Ә тагын бар менә шундый әче су дип әйтәләр, творог суы дип әйтәләр. Ул инде аның исе хуш ис бөркеп тора дип әйтеп булмый юганнан соң. Әмма ул булыша дип әйтәләр, нәкъ менә чәчләрне ныгытырга, чәчләр калын булсын өчен шуның белән юынырга кушалар. Бу чынлап та булышамы? Минем ясаганым юк бер дә. Ишеткәнем бар, кешеләрдән ишеткәнем бар, язганнарын укыганым бар. Чәч ялтырый башлый, э, чәч төпләрен ныгыта дип тә язалар, үсә башлый дип тә язалар. Кеше яза икән, хак яза дип уйлыйм мин. Әйе, элек-электән дә менә әби-бабайларыбыз шулар белән юынган бит инде. Әйе. Әле дә бар ул андый Катык кешеләр. белән, әйе, Әйе. әйе, күкәй белән. Минем әби гел катык, күкәй белән җуа Мгм. иде. Әйе, һәм аларның бит шундый озын толымлары. Шуңа күрә шундыйдыр инде ул. Әйе. Натураль продуктлар кулланганга күрә. Чәчне турайту өчен гадәттә без инде кулланабыз утюжок. Әйе. Ул ничә градуста торырга тиеш?
утюжокның идеаль градусы 150-200. Ләкин Ике йөзне тере, яхшы, каты чәчле кешеләр генә куллана ала. Ә, әгәр дә синең чәчең сирәк икән, коры икән, градус әзрәк булырга тиеш. 150-160 һәм термозащита термозащита белән кулланырга кирәк э, утюжок алдыннан һәм фен алдыннан менә башта чәчне жуасың шампунь маска бальзам аннан соң инде әз генә полотенце белән киптереп аласың э, бар төрле спрейлар 15 ватном бар для легкого расчесывания әйбәт таралсын өчен торткаламаска әйбәт иттереп чәчне әкрен генә тарарга һәм шуннан соң э, термозащита сиптереп алырга кирәк аннан соң гына чәчне киптерәбез фен белән киптереп бетерәбез һәм утюжок белән шуннан соң кулланырга ярый термозащита ул чыннан да булыша чөнки чәчне озаграк җылыта тиз җылынмый чәч озаграк җылына һәм турая да шул ук вакытта

Дөрес дигән әйбер юк. Кемгә ничек уңайлы, кемгә объем кирәк, против роста волос киптерергә кирәк, ә кемгә объем кирәк түгел инде по росту. Күп кенә кызлар тагын шундый проблема белән очраша дип әйтергә кирәк, чәчләр икеләнә. Менә шул икеләнмәсен өчен аларны ничек карап, саклап тотырга һәм һәр икеләнгән саен кисеп торырга кирәкме аны ай саен? Һәр икеләнгән саен кисеп торырга кирәк. Башкача Аны ялганмыйсың, юк, ялганмыйлар алар. Алар ялганса да, бер ике өч көнгә җитә яки берәр атнага җитергә может маскалар белән но алар все равно туп туры э, икеләнми торган булмыйчак икеләнәчәк инде ул аларны кисеп торырга кирәк э, очларын ничә ай саен кисеп торырга кирәк Кайбер кешеләр ике-өч ай саен кисә бер тапкыр. Кайбер кеше ай саен килә. Төрлечә була, кемгә ничек. Мин, мәсәлән, кисәм чәчләрне елга ике тапкыр, экзаменнардан соң, сессиядән соң. Чөнки әйтәләр бит әле, экзамен вакытында, имтихан вакытында чәчләрне кисәргә ярамый, буга акылың киселә дип. Мин ышанам инде аңа, ничек кенә булмасын. Һәм ике тапкыр кисәм менә елына. Бу җитә микән, юк микән? Әгәр дә синең чәчең икеләнми икән, Җитә. Димәк, җитә. Икеләнәме? Акыллы буласың киләсе, кисмисең инде, җаным.
Нинди шампуньнар кулланырга? Әгәр дә минем э, коры икән чәчләрем, мин коры чәч өчен алам. Анда бит инде төрле мойлар бар, төрле уходлар бар. Э, әгәр дә

мондый обычный шампунь куллансаң да була. Ә нинди шампуньнарны менә тәкъдим итер идегез, нинди маркаларны? Мин төрлесен кулланам. Төрле шампуньнар, ул бит инде шампунь э, иң мөһиме башта баш тиресенең э, тузанын җуып төшерергә. Э, моен жуып төшерергә ә, кайбер кешеләр прям чәчне менә былай итеп мунчала итеп жуалар алай ярамый ә ничек кирәк менә бу просто баш төпләрен менә баш төпләрен жуабыз тузанын алып куябыз ә монда калган ә, күбекләр белән менә бу тузан чыгып бетә ул чәчне менә былай итеп жуырга ярамый аңардан ул икеләнә башлый икеләнә сына башлый әйе һәм башта жуур алдыннан вообще Мин, например, мин массаж ясап алам әзрәк, әйме? Массаж ясап алам, аннан соң торарга кирәк. Кайбер кеше бит инде чәчне чуалана диләр. Башта торарга кирәк чуаланмасын өчен. Аннан соң әкрен генә просто баш төпләрен җуабыз, җуып төшерәбез. Берәйбер дә чуаланмый. Ә ничә тапкыр юырга кирәк? Ике тапкыр җутсак, әйбәтрәк була. Башта бөтен лак, мусс чыгып бетсен өчен, аннан соң инде чистартыр өчен. Ә бальзам һәм кондиционерларны куллану кирәкме? Кирәк. Файдалы алар, әйеме? Кирәк, әйе, алар файдалы һәм э, башта менә шампуньнан соң маска кулланырга кирәк, потому что маска ул чәчнең бөртекләрен димме, чешуйкаларын ача. Маска керә чәч эченә һәм ул э, маскадан соң ябырга кирәк бит чешуйкаларны аңардан соң бальзам белән җуырга кирәк бальзам яба һәм спрейлар яба э, кайбер кеше инде суык су белән нитеп ала э, җуып төшерә суык су тоже яба ә нинди су белән гомумән юырга кирәк салкынмы җылымы салкында түгел кайнар түгел җылымса җылымса су белән юырга Ә чайкаганда салкынчарак булырга тиеш. Җылымса булсын ул.
Кайбер кеше салкын су ярата, но баш тиресенә тигерергә ярамый. Э, чәчнең менә по длине суык су белән җуып төшерсәгез була. Ничә яшьтән соң менә чәчне буярга ярый?
Ай, безнең хәзер өченче класстан ук буяларга инде чәчләрен. Хәзерге балаларның буятасы килә. Хәзер бит мода китте. Розовый, фиолетовый, зеленый төсләр. Аларның буятасы килә инде. Мин андый вакытта э, кайбер аналарны җибәрдем. Минем дус кызларым бар наращивание белән заниматься итә торган. Наращивание ясаганда просто шундый прядкалар бар, фиолетовый, розовый, алар аны беркетеп куя да, Ну, озакка җитә, бер ике-өч айга. Баланың да күңеле шат, и шеш, шеш тә бозылмый. Лайфхак бу.
Әй.
Ә, ничә яшьлек менә иң кечкенә бала сезгә килгәне бар? Чәч буягыз әле минем чәчемне дип. А, буярга ма?
Кистерергә дип торам. Иң бәләкәй бала. Беренче класслар булгандыр ул. Әйе, беренче класслар. Хәзер гел беренче класстан уже балалар чәчләрен буятырга телиләр. Малайлар да, малайлар ак төскә буятасы килә, кызлар Тәтеш. кызлар ал төскә буятасы килә. Коры шампуньнарны ничек итеп дөрес кулланырга? Юганнан соңмы, әллә инде юып берничә көн узганнан соң да кулланырга ярыймы сиптерергә? Ул коры шампунь экстренный вакытларда гына кирәк. Мойлана башлагач төпләре, сиңа тиз генә чыгып китергә кирәк икән, тиз генә сиптереп алдың, төпләрен э, иңгер-меңгер китердең. А былай шампуньнан соң чиста чәчкә кирәк түгел ул әйбер. Ул поры только забивает, чәчнең төпләрен забивать итә. Ә безнең бит Забивать итәргә ярамый. Чәчнең төпләрен пилинг, пилинг белән чистартырга кирәк, э, скраблар белән, ну, атнага шул бер тапкыр, ике атнага бер тапкыр чистартырга кирәк. Бу көздә иң популяр, иң актуаль прическа нинди хатын-кызлар өчен? Төрлесе төрлечә.
Кем кемдер чәчен үстерә, кемгәдер озын чәчләр ошый. Э, мода буенча мин теге укып карап утырам бит инде вообще хәзер тагын кире каскад кайтты каскад рваные стрижки ну миңа калса хатын кызлар модага ул кадәр э, карамый кемгә ничек килешә кемгә озын кирәк озын итеп үстерә кемгә кыска кирәк кыска кистереп ата ну хәзер кире каскад кайтты дип әйтә алам Һәм челкалар да бик мода.
Әйе, әйе, әйе, челкалар кире кайтты, каскад, рваные стрижки, шундый. Ни өчен челкалар модада дип әйтәм, үзем дә әле кисеп атыңмы?
Нигә кистем дидеңме? Юк, әйтмәдем.
Башта курыккан идем. Рәхмәт.
Башта курыккан идем, әйтәм, килешмәсә, ха нишләргә инде, нишләргә инде. Аннарысын кисеп аткач, әйтәм, ярар инде. Матур.
Рәхмәт.
Э, тагын э, егетләргә нинди прическалар хәзер модада? Ай, егетләрнең э, аларның авыррак, аларның үстерергә кирәк хәл. Модасы буенча, әгәр дә мода буенча барырга икән аларга, аларның башланды менә шторки, ике якка аерып, Миңа ул стрижкалар ошамый чынлап әйтәм. Миңа нигәдер э, мужикларда кыска стрижкалар ошый. Мужественный кыска стрижкалар мужикны мужик итеп күрсәтә мин дә килешәм
ә менә җырчылар килә бит инде сиңа артистлар алар э, ир-атлар ниндирәк менә фасонда алдырырга куша чәчләрен алар берәй бердә әйтеп тә тормый мин мин үзем әйтәм әйдә менә былай кисәбезме әйдә диләр ышаналар әйе ә, кемнәр килгәне бар соңгы тапкыр кемнәр килде менә соңгы тапкыр фәнил ваказов килде кичә Илшат Сафин килде, аннан соң Рифат Зарипов, Рамил Шарипов, Шарапов.
Ә хатын-кызлардан? Резеда Шарафиева йөри миңа. Хатын-кызлар миңа әзерәк йөри. Чәчләр агарганнан соң аларны ничә ай саен буяп торсаң, яхшырак. Төпләреннән ничек чыга инде, кайбер хатыннарның кара чәчләре һәм ай саен, ике атна саен кайбер кайбер хатыннар килә, ике атна саен чәчне буяп торалар. Кайбер кешенең чәче светлырак булса, аларда бик нык күренми, алар 2-3 айга да бер буярга мөмкин. Иң җайлысы ул милирование. Милирование ясасаң, анда гел бөтенләй буташкан, ә еврей бердә күренми. Вот.

то есть теге боебыз аннан соң чәчне киптергәндә карыйм ой шундый ялтырый матур сразу ухоженный вид мин әйтмәсем краска боза дип но опять таки карыйк э, кыйбатлымы ул юкмы кыйбатлы булса әйбәт продукция кыйбат була инде дигәнем ә өйдә буяучыларга ниндиләрне киңәш итәр идегез нинди краскаларны менә Миңа ошый дөрөе элек гарниер. Ул бит тоже анда мойлар белән ниндидер бара. Аннан соң ха күп кеше инде хнага, басмага кире кайтты, әйме? Индийский хна, басма күп кеше шуңарга буй башлады. Ә, палет котырак, палет чәчне котыра, котыра. Аннан соң Лореальдан бик күп мойда ясалган краскалар бар, безаммиачныйлар бар. Санап киткәч инде шампуньнарны да санап китик әле. Кайсыларын менә тәкъдим итәсез, киңәш итәсез алырга? Мин төрлесен алам. Бер генә шампунь белән кулланырга кирәк түгел. Чөнки баш тиресе привыкает. Һәм чистармый башлыймы? Привыкает һәм чәч чәчнең структурасы үзгәрә башлый.

Чәчне дөрес итеп җуырга, постоянно утяжакларны кулланмаска, куллансагыз да термозащита ясап торырга, сибеп торырга. Аннан соң агартып, каралтып, каралтып, агартып дигәндә монда йөрмәскә. дөрес итеп ашарга, күбрәк э, яшелчәләр ашарга, аннан соң чикләвекләр, авокадо, ул хатын-кызга да бик кирәк һәм Хатын-кызның кожасына да, чәчләргә дә бик әйбәт влияние. Ашаудан да тора. Витаминнар эчәргә, баш тиресенең баш тиресенә витаминнар сөртергә мөмкин. Пилинг, скрабирование, мунча кергәндә бит инде все равно, например, Мин керәм дә, бош, бошта җуам да, аннан соң берән ди, маска ясап куям, пока анда чабынганчы. Кыскасы, иренмәскә һәм үз-үзеңне карап тотырга. Әйе. Бигрәк тә чәчләрне. Без э, Гөлназ сиңа рәхмәт әйтәбез бирегә килгәнең өчен. Сезгә рәхмәт чакырганыгыз өчен. Очень приятно. Сорауларга тулы итеп, аңлашылырлык итеп җавап биргәнең өчен бик зур рәхмәт сиңа.

ул өлкә кешесен чакырырбыз бик зур рәхмәт әйтәбез безнең белән булганыгыз өчен лайклар куярга комментарийлар язырга онытмагыз барыгызга да хәерле көннәр хәерле кичләр телибез пока пока